Kia koe timata te waka rite ki te kazam. Ka pai. Tera pia ka timata whakamarama koe ko wai no hea. Mm, kia ara te whānau, ko te ingo karanga roa ngaia tōku ingoa. um, taha taku pāpā, takitaki i konei, ai tō tātou maunga titohea, i ngā wai tuku kiri, e rere ana i tō tātou maunga, puta rawa atu ki te, ki te tai o Rehua, e papake mai nā i waho, um, I te tao taku, taku, taku whaea, taku kōkā, nō Waikato Maniapoto, umm, nō, nō Rotorua, nō, nō Te Tairāwhiti anō hoki. Umm. Āe, engari, kei konei, kei Ngāmotu, kei tēnei pito o Ngāmotu mātou e noho ana i te, te rohe o Ngāti Tāwirikura. Um, he, he pāranga anō o mātou ki ngā whenua o, o tēnei takiwa. Um, Oi, koina au i tōna rāpopototanga, heoi. Ko wai tēnei? Nō reira, ko tō mātou, tā mātou taonga tēnei, katahi anō ka whānau mai ki te ao tūroa, ko Hinetāmiro Michelle Mānia Te Raukura, Tōna ingoa, um, i whānau mai ia i te, i te marama o Whiro, mm. um, i ngā, i, i te wā o te taipari, uh, te 29 o, o te kaupeka kua hori, ara o Mahuru. Umm, engari nō ngā hāora tata tonu nei ka hoki mai māua ki tō māua, umm, āhuru mōwai ki te kāinga i tēnei wā. Hai. Hai. Tamariki anō tau? Ā, ko taku pēpi tuarima tēnei. Umm. Ko katahi anō a ērā atu o ngā pēpi ka, ka wehe ki te taha o Nana me taku, me taku tāina katahi anō ka tae mai i, i te riu o Waikato. Oh, ka pai. Um, uh, ko Kōmai, Te One Kōpuni, taku hāmua. 13 tau tana pakeke, ko Nataria Te Rita taku taku tamāhine, taku hātua rua, ko Hawaiki, Te Aukaha ki Hawaiki, oh. Ā, kātahi ko Te Kira Whairo, ā, taku tama tuarua, ā, e tokorima aku tamariki, ā, āe. I pīheta rā te āhuatanga ki tā rātou pōtiki? Ō, ā, Oh, tēnā i roto i taku, i taku kīnoitanga, nē, te kīnoi, he kupu um, tēnā mō te hapūtanga, um, e ai ki tō Taranaki. Um, titiro, i tino um, i tino hāpai rātou i au i roto i taku, taku kīnaitanga me taku tiaki hoki i tō rātou, um, taku pōtiki i taua wā i a Te Kira. Um, kaha rāua rātou, aku tamariki, paki ki te tiaki i, i ahau, um, me, me, me ā rāua taina hoki. He whānau rahi tōku whānau, nō reira ērā tikanga o te mahi tahi me te, me te tiaki mātau i a mātau he, he, he tikanga, he pūmanawa heke i tō mātau koka, tō mātau whaea. Ko roa mātou i tatari ana kia whānau mai a Hinetāmiro ki te ao, ki te ao mārama nei, me te aha, he kotahi wiki te roa e tatari ana mātou kia whānau mai ia. Engari i te wā ka tīmata te rongo i ngā mamae i taku tuarā, I reira aku tamariki e, e, e tiaki ana i a rātou anō, kia wātea ahau ki te aro pū ki taku tinana me taku āwhina i, i a Hine Tāmiro ki te, ki te whanawhana i te ara o, o Hine Tītama kia puta mai ia ki te whaiao, ki te ao marama. Um, Nō reira, i te rā i whānau mai ia ka tae mai taku, taku karanga tahi, a, a Anahera, um, whakapā atu au ki a rāua ko, ko Mirowai, tērā atu aku karanga rua, um, i te korenga o taku whānau i konei. Koira tētahi mea, um, Uaua ki au, kāore taku māmā i konā, i kāore aku tuākana, aku irāmutu i konei, um, nō reira i whirinaki au ki, ki aku cousins. Oti noa ki taku pāpā, kei tua o te taiapa e noho ana taku pāpā me taku tungāne. Heoi, ka whakapā atu au ki aku, ki aku whanaunga i te ata me te kī atu, ai kei te rongo au nā mamae, ka tae mai a Anahera, kia pahupahu, kia noho tahi, um, kia pai hoki tana āwhina i au ki te tiaki i ngā, i ngā tamariki, Um, a, nō reira, nāna ngā tamariki nui i tiaki. Nā taku pāpā ahau i hari ki te tāone, ki te hōhipera. Um, a, Ka tae mai ka tūtaki a Miro a ia ki te hōipera i roto i te hāwhe hāora whakamutunga pea i mua i tana whānau mai. Nō reira, ko māua ko, ko Miro Wai, ko taku, taku māia, taku tapuhi, a Angela, ko mātou tokotoru anahe i te hōipera i te taua wā. i tana whānautanga mai, nō reira he mea hou tēnā ki au, kāore taku hoa tāne i konā, kāore hoki taku, taku kōkā, aku tuākana, taku teina, pērā i ērā atu o ngā whānautanga mai reira, katoa taku, you know, me kī ngā, ngā māreikura o taku, o taku whānau. Ā, nō reira, nōki te maringa nui i a Mirowai, i tino manaaki i ahau, ā, ka mutu nā rāua ko Tatiana hoki, ā, Te Kira, taku piripoho, taku pāua, i, i tiaki tae noa ki tēnei rā. Nō reira, ko te rā pari tēnei, i whānau mai ia i te rā tapu. Kua rima rā taku piripoho, kāore piripoho ana, um, engari kua whai piripoho anō au uh, i tērā āhuatanga. Um, ko te take i roa hoki tā māua noho ki te, ki te hōhipera, ko te tikanga i hoki mai māua ki te kāinga i te rā tū. Engari ka, um, Ka kite au i te, i te tere, i te tere rawa tana kimi hā. Ka mea atu au ki ngā māia o te hohipera, tēnā, tirohia taku, taku pipi. Kei te āwangawanga au ki tana kimi hā. Nō reira ka whakamātauria tana tinana, tana toto, ana pūkahukahu. tana manawa ka kite rātou he wai i roto i ana pūkahukahu, um, nē, fluid in the, in the lungs. Nō reira i, i mea atu rātou, ka taea e koe te noho mai, kia whāngaihia ki ngā rongoa Pākehā hei whakawātea i ana pūkahukahu, Um, he uaua tira ki au no tu mea i te wai whanau mai a te kira ka rau te pirangi ki nga rongo a Pākehā. Um, engari i tana, i tērā āhuatanga, nei me pēhea kē atu te tango i, i te wai mai ngā pūkahukahu. Nō reira, i whakaae atu ahau ki tētahi um, whakamātautau poto, me te whāngai atu i ngā rongoā Pākehā ki a i roto i te 36 hāora, short course, infusion me kī, te ingoa, i noho tonu māua ki te hōhipīra tae noa ki tēnei rā. Nō te ata nei ka whakawāteahia māua e ngā tākuta I tae i te piki anō tōna ora, ko tāu tana kimi hā, umm, āe, nō reira, kua hoki mai, īnanahi rā i tae mai taku taina me tana whānau, ana, nā rāua anō i heke i ngā haepapa, i ngā mahi o te tiaki, i ngā, i ngā tamariki, umm, me taku tino maringanui ki. ērā atu o aku whānau, o aku hoa i tiaki i aku tamariki. He tino pukumahi aku tamariki, he kapa haka, he kīmpau, ngā kaupapa o te wiki, he tunu kai, nō he whāngai ngā tamariki. Nō reira, nā, nā aku hoa me aku whānau, taku whānau i, i tiaki i ngā tamariki. I waha haere i a rātou, horoa i a rātou, hīnau whāngai i a rātou, tohutohu kia tika ngā mahi, ā, nō reira, i roto i tērā āhuatanga tino maringanui au, tino waimarie au i te nui o te aroha kua utaina ki runga ki aku tamariki, ā, kia ora te hinengaro, te tinana, te wairua, ā, me te whānau anō hoki. Nō reira, ko hoki, ko hoki mai māua ki te kāinga i nāianei, ki tō māua āhuru mōwai, kikī ana te whare ki te aroha, ā, ki te mahana, ki te hoihoi, ā, ki ngā taonga, engari, ā, Ko te aroha nui me te noho tahi tonu a te whānau te mea nui ki au. I roto tonu i te reo, he whānau kōrero Māori taku whānau, mai taku whānautanga mai, koira taku reo tuatahi. E harikoa ana au kua hoki mai a Hinetāmiro ki roto ki te whare kōrero Māori, ki roto i te whare whāinga tikanga Māori. i roto tonu i te aroha o tētehi ki tētehi. Um, koira, kua tau pai ia i tēnei wā, no te makarongo ia i te aroha o te whānau, i roto i tēnei wiki katoa. Um, he mea nui tērā ai, ngā piki me ngā heke, um, Ngā rā tuatahi tino tangi mimi au i te korenga o taku tāne i konei me te, te pukumahi tonu o taku māmā, o taku kōkā. Engari ināianei kua hoki mo ai um, a mum me aku teina, me aku irāmutu, me taku taokete hoki a Hamuera. Ērā tikanga o te noho tahi a te whānau Um, ko Koangi taku ngākau, ko Tai taku wairua. Um, me horoe tonu ai, nei, mum, mummy buns, ērā āhuatanga katoa, engari, ko tau taku wairua, ai taku hokinga mai ki te kāinga. Me taku mihi anō ki taku irāmutu ki a, um, ki a Tatiana nāna a, a Tikira i tiaki. i te ao, i te pō, i tēnei wiki, kia wātea taku poho mō te piringa mai o tēnei taonga hou, kia rongo anō o māua manawa, te whētukituki o māua manawa, he whakatau anō i tana kimi hā, ki runga i taku poho i roto i tēnei wiki, um, koira me kī te tino wero ki au. Uh, ko taku pēpi a Te Kira, me, me taku kite i tino taupai ia ki te taha o tana whanaunga a Tatiana me ōna mātua a, a Hori rawa ko Mirowai tēnei wiki. Nā tērā āhuatanga i wātea taku hinengaro ki te aro kia ora pai anō taku, taku piripoho. Um, he mea nui tēnā ki au nei, i ēnei rā, i te mea he uaua ngā mahi, ngā haepapa, ngā wero o te hapori, o te mahi, um, o ngā tamariki, ki te kore tō whānau uh, me o hoa, ki te tautoko i a koe i roto i ēnei āhuatanga, kua toimaha. Mm. Kua tino uaua ki te whai oranga, whai ora anō a hinengaro, a tinana, a wairua, a whānau, Um, ahakoa kare taku whanau tata i konei, aku tuākana me aku irāmutu, me aku tungāne, no tokowaru mātou, um, tino tata mātou, engari kei Waikato kē rātou katoa e noho ana. Ko Maha, ko Te Ahiwera ana hei ngā mea kei, kei konei i Taranaki nei. Um, e kore e toa e Te Ahiwera te te tiaki ana irāmutu ko iānahi. Nō reira, me, me whai rautaki, me whakatupu kui tō hapori, me wherenaki koe ki o hoa, me whai hoa koe ki te, ki te āwhina i a koe, i roto i ēnei āhuatanga katoa. Um, taku pāpā, kei te mahi tonu, taraiwa tākihi, nei ngā taxis, Nō reira, he pai tērā, you know, he perks kei reira, engari, um, mō te kempau, wā atu ahau ki taku cousin, ki a Asia, cuz, tae koe te tiki i ngā tamariki, tere tonu tana whakaae, ai my cousin, hei whakarite i ngā kai, he mea nui tonu nei kia whāngai i a tātou tamariki, um, nō reira, taku aroha nui ki a Asia me Te sensei, te, te kaiako o aku tamariki, tino manaaki i a rāua i tēnei wiki, ka mutu ki, ki Rangiātea, ko tērā atu aku piripoho ana tāria, e whai tonu ana i tōna tino tikanga, arā, ko te kapa haka. Ka tika me mihi au ki aku. aku hoa tata mai rānō, māu ko Moana, te tumuaki o te kura, i tipu tahi māua, me tino hoa māua mai te wai tamariki ana māua. Nō reira he maringa nui nōku, ko ia tērā ka tiki mai a Natāria i ngā ata ka hari atu i a ia ki te kapa haka, ki tō tātou pā i Rangiātea, tērā hapori, Ana, ko Wahoa Hauma mā tērā hapori hei, hei whāngai i ana tāria mō te wiki, me ērā o aku hoa, Melissa, um, ai, nō reira, kua koira taku rautaki i ora ai au i tēnei wiki, ai taku pāpā, taku tungāne, engari ko, ko aku whanaunga me aku Tino hoa. Umm me taku tangi me taku tino pirangi ki aku ki taku mama me aku tuakana taina tu ngani i raumutu engari ko tae mai ratou i nainei no reira ko wati aku hoa ko wati aku aku whanaunga o taranaki nei umm na ko hoki mai ano te whanau ki te mahi ngā mahi a te a te a te whānau um nō reira ko taku whakawhetai ki ki ngā atua ki ngā tūpuna i i tino tiaki i a mātou i tēnei wiki me ngā ringa āwhina um kia ora ai a tātou tamariki i roto i te reo tonu, i roto tonu hoki i ngā tikanga o ngā mātua tūpuna. Hai, koira, koira te kaupapa o te wā, um, mō ngā marama kei mua i te aroaro, ko te aro ki te whakatupu i a, i a Hine Tāmiro, Me te whāngai tonu, me te whakaako tonu i ōna tuākana, tungāne, me te whāngai tautoko manaaki tonu i ērā atu kei roto tonu i tō tātou hapori. Kei te haere tonu te kaupapa o te kapa haka, kei mua tonu i te aroaro o ā mātou, o ā tātou tamariki, Nō reira, i te wā ka taea ahau, me pēhea taku tāutuutu, me pēhea taku whakahoki i tērā aroha ki te hunga kua manaaki aku tamariki. Um, nā, mā te akiaki, mā te poipoi, mm. mā te mm, kōrero, mm. mā te toha i ngā wheako, i ngā, i ngā taonga, i ngā kura i heke tika mai taku māma. You know, he whānau kapahaka taku whānau. Um, mum, you know, he, he māma takakau, nē, he single mother taku māma i a e whakatupu ana i a mātou katoa, engari nā te kapa haka i ora ai mātou. Um, ngā tini māma, ngā tini pāpā, ngā tini whanaunga i whakatupu i a mātou i roto i tērā tikanga o te kapa haka. Koira taku te take, tino kāngākau ana au, tino arohanui ana au Ki te tikanga o te kapa haka i te mea kei reira tētahi hapori anō ki te whāngai, um, engari he rerekē i konei. Um, you know, i te kāinga i Waikato, he maha ngā ringa, he maha ngā parirau, ne, he maha ngā parirau hei, hei, um, hei poipoi, hei hāpai ngā tamariki i roto i tēnei tikanga. Engari i Taranaki nei, kāre tino maha ngā, ngā parirau hei, poipoi hei whāngai i a tātou tamariki. Nō reira, koirā tētahi āhuatanga e tino kāngākau ana ki au me pēhea tāku āwhina i aku irāmutu, i a ērā atu aku tamariki kei tō tātou kura, kei tō tātou pā o Rangiātea. Um, kia tipu tonu rātou i roto i ngā tikanga me ngā uaratanga, ngā mātāpono o ngā mātua tupuna, te reo, ngā tikanga, te kotahitanga, te whanaungatanga, te mahi runga i te tika, i te pono, um, me te mārama ki ngā, ki ngā kura, ki ngā mātauranga kei roto i ngā waiata, um, kei roto i te tū. kei roto i te waiata, ērā mea auaha, nē, ngā, ngā āhuatanga creative katoa, ko te kapa haka tētahi tikanga e mau ana i ērā tikanga katoa. Nē, ana ka kōrero tāua e pā ana ki te whakataetae, wao, ka kuhu mai te whakataetae, he, he āhuatanga anō, you know, he, he taumata. Nē, me eke, mēnā kei te whakataetae, me eke te tamaiti ki tētahi taumata. Engari ki te tangohia te whakataetae, he tikanga, he mātauranga, he kaupapa anō, he wheako anō, kei reira, ā, koirā taku aro. Ko taku aro ki tērā wheako, ki ērā tikanga o te kotahitanga, o te whanaungatanga. o te manaakitanga i roto i te kapa haka. Um, and I, kei reira, kei reira tonu te, te, te, te whakataetae, hei, hei wheako mō a tātou tamariki. Um, nō reira ko tāku, he tohutohu ki, he whakaatu, he poipoi, he akiaki i aku tamariki, hei tauira ki ō rātou whanaunga me ō rātou hoa. Āe, he uaua, engari ka taea, nē, mā te manawa piharau, mā te manawa tītī, ērā momo whakataukī, nē, ka whakaūngia ki ā tātou tamariki, kia mārama rātou, me rite koe ki te piharau, nē, ahakoa he iti tēnei momo ika, nei tēnei momo tuna, ka taea tonu e ia te kaukau ki ngā tai nui. Um, no, ko, koira ngā momo kōrero, ngā momo kupu whakawai ka, ka tohaina i au ki aku tamariki, kia kite rātou ka pēhea tō ora i tēnei ao hurihuri. He maha nga wero ka pa ki a koe i to oranga katoa, engari mena ka taea koe tenei, i tenei wa tonu, na te wa ka pakeke ka taea koe nga mea te te tu i nga i nga i nga hei hei toka tu moana, ne. Nga nga nga ngaru nui ka papaki ki a koe, me kaha tonu to tu. o te mea ka papaki tonu ērā ngaru ki runga i a koe, ahakoa te aha. Nō reira me whai kaha anō ēnei tātara kēhi. Pērā tonu i te tātara kēhi, nē, tana keri, ka taka mai anō, ka pakeke ia, ka taka mai anō he keri, ka, ka ora anō te tātara kēhi. Ā. Engari he tikanga anō tērā nei kia ako ēnei tamariki o he aha te tātarakihi, he aha te piharau, he aha te tītī, kei hea ēnei, he aha ngā āhuatanga, he aha te taiao e marumaru ana i ērā o ā tātou tuakana, nē, me te mōhio hoki he tuakana rātou ki a tātou. ngā manu, ngā ngāngara, ngā ika, he tuakana ki a tātou te tangata. Nō reira, ka taea e a tātou tuakana, ko rātou ngā tauira ki a tātou te tangata. Me tā tātou kite i te taiao me ngā mahi tūkino a te tangata i ngā kāinga o a tātou tuakana, i ngā ngahere, ngā wai, Koira te wero mai au, me pēhea taku poipoi, taku whakaako tonu i aku tamariki ki te taiao. Nē, koira pea tētahi mea hei āta whakaaro mā tātou, ngā mātua me ngā kaiako i te ao kapa haka. Me parakatihi tātou ki waho. Nē, me haere tātou ki ngā puke. Me tū tātou ki runga i ngā puke ki te waiata. Kia rongo te reo me ngā iere i te hau. Kia papaki mai te hau ki te kiri o ā tātou tamariki. He maha ngā rautaki hei āta whakaaro, hei āta whakaū mā tātou ki roto i ngā tikanga kei te whakatupu tātou i ā tātou tamariki. Me haere tātou ki ngā moana, nē. Kia prakatihi tātou, kia whakangahu tātou i runga i te one, ki roto tonu i te wai, hei whakakaha, hei whak, kia whai ihi, kia whai wana anō tātou i roto i te waiata me te whakanui i ngā mātua tupuna me ngā tikanga o ngā mātua tupuna. Koirā ngā mea pai ki au. Koirā ngā mea ka whakaora i ahau. Ko te hono tonu ki te taiao ki te waiata, ki te haka, ā, ka pērā ake tamariki me aku irāmutu ki waho. Hei, ko, kei waho rātou e, e whakahī ana i a rātou ake waiata, e hanga ana i ō rātou ake ringa, nē, e haka ana ki, ki a Rangi, e haka ana ki a Tāwhiri, e haka ana ki ngā manu, ki ngā ngāngara, Ki te whakaaro pērā tātou i a tātou e whakaako ana i a tātou tamariki, ka whai kaha anō, ka whai ihi, ka whai wehi, ka whai wana anō a tātou tamariki. Ehara i te mea me tū noa ki roto i te whare, ina ka tō ai i ngā waiata, i ngā haka, mō te e hia ki nei ngā hao rā, Ē, he he rautaki anō ka taea e mātou, e ngā kaiako te whakaū ki, ki ngā tamariki. Um, ai, ko, koirā te, te taiao o mātou ko aku tamariki i tēnei wā. Mm. Ai, ko te reo tonu, ko ngā tikanga tonu o ngā mātua tūpuna me te noho a whānau. Ka rīko atu, ka rīko mai i ērā tikanga i tēnei wā tonu. Kāre aku mahi i tēnei wā, maternity leave, so tino harikoa ahau, kua wātea ahau ki te noho noa hei māmā. I te mea tokorima aku tamariki, ko au anahe, Nō reira, maringa nui au, waimarie au, kua wātea au ki te aro pū ki te whakatupu i aku pēpi i roto i te reo me ngā tikanga. Yes. That's it. Kia ora. Lovely. We could. Tēnā koe, uh, te ingo, kua homai e koe ngā, ngā kōrero o tēnei wā. Tēnā kia, E tā Miro, ā, nōku te maringi nui kia wakarongo ki ngā kōrero o ā, tēnei wā. Kia ora. Tēnā koe.